Helo, croeso nôl i Minecraft Cymraeg ac heddiw dwi am trio cychwyn series newydd. Mae'r series arall wedi mynd. Ac dwi am cychwyn un newydd oherwydd dwi wedi downloadio stwff, dych gweld 130 mod loaded. So dwi am cychwyn gêm newydd. Hwn ydy dwi efo mods. Ac mods ydy wel Mods ydi rwbath sy'n adio yym sy'n adio pethau i mewn i gema chi. So, dwi am gael hwn yn Minecraft Cymraeg. Survival. Ce. Um, ce. Gwir, dwi am roi bod yn chest on. So, dwi am cychwyn a gweld beth sy'n digwydd. Ce. Loadio mewn. Mae cymryd ti i'r achos dwi efo gymaint o stwff sy'n cael ei downloadio. So. Ce. Oce, da ni mewn. Ce. Ach gweld, mae hwnna edrych yn llawer gwahanol. So, diolch yn hitio tri ag da ni mewn chaperol. Dyna be di enw'r lle da ni mewn. Dyna be di enw'r lle yma. So, da ni efo llyfr efo yma a dwi am darllen nhw. Ce. Be di hwn? O, mae hwn yn peth sydd dan ydych chi sut i creitio stwff. Ce. So, hwn Dim byd, ond dwi'n gwybod beth di hwn. Mae'n yn deud getting started recipes, da chi gweld hyn. Ac dwi yn defnyddio mod, mind crack. Dwi'n defnyddio... Be di hwnna? Dwi'n defnyddio'r crack pack. Ydych chi eisiau downloadio fo? Allan yn danos fideo bounce pad a gweld ma' llawer o stwff 'dach chi gallu neud. Oce so gyntaf dwi am edrych yn hwn. Iawn 'dan ni 'di ga'l stwff dda. Oce. Yym na dim byd. Sori hein. Oce. Ella dwi am cael mlaen efo hwn. Oce dwi ffindio rwbath yn fyma. Pan dwi methu rhedeg? Oce. Dwi'n meddwl bod dwi'n rhedeg gwan. Na, dwi'n methu rhedeg. Diolch much. Fi am mynd i mewn i fy ma. Dwi wedi gweld un o hyn o blaen yn fideos eitho. Hoff person fi. Ag ma' 'na un o rhein yma yn dy siest. Oce. Bam. Gal rhein. Mae hyn yn rili dda. Journal. Cleddyf, di am gal. Um, di am gal torch. Bara. Ac, oce. Okay. Ech mae'n arall. Hein. Llyfr. Uh, torch. Okay. So, dwi am dwy'n hwn. Dwi am dwy'n bob dim. Da chi torri yna fo. Hwn. Okay, mae hwn yn cymryd hir i torri. Fi'n yn gwybod pam. O! Dwi methu torri fo. Dach chi angen un diamwnt i torri fo. Nes i anghofio hynna. So, dach chi'n gweld glicio E. Dwi efo hyn. Dwi'n gallu mynd ar options. Inventory. Ac stwff. So, dwi'n gallu newid game mode fi. Minecraft. Um, hwn. Auto ac mae Hinge dyma pethau rili dda. Oce so sut dwi ga'l gwared o hwnna? Yy oce nesh i neud bath. So dwi am mynd ar hwn enabled auto 'dach gweld cheat mode dim yn ga'l gwared o hwn ŵan. Ch'wel' dwi gallu cymyd stwff allan o fyma i fod i. Na, dim yn gweithio ddo. Dim yn gwbo pam. Dim os jyst am y newid yn ôl. So, mae hwn yn un rili dda. Hwn yn pac rili dda. Ac dwi ddim am defnyddio commands dim mwy. So, dwi am mynd o yma, wan. Trio ffeindio pethau eraill. Oce. Fi methu rhedag. Dim yn gwybod pam dwi methu rhedag. Mae efo hetar. Dwi gorau lladd o. Oce, sut dwi'n rhoi hwn ar? Dwi wedi anhofio. Ty, na, ci. Gorau ffindio allan sut i rhoi hyn ar.

Ella na jyst roed o ar Cymraeg am ŵan. Oce. Wan da'ch gweld dwi'n clicio E. O na! Iawn, mae hyn i gyd union yr un peth. So mae hyn yn jetpack stil i dda. Fe medrwch jyst... Dyma sut ydych chi'n crafftio nhw. Na, ma' nhw'n anodd i gwneud, ond fi 'di gweld pobl yn neud nhw. Oce. Fi methu rhedag! Oce, dwi am gadal a mynd yn ôl ar i edrych. Os dwi'n gallu neud o. Oce. Llwytho'r byd. Na, dwi dal methu rhedeg, oce. Okay. So, dwi'n meddwl bod mae hwn yn mod rili really dda. Ac gael jetpacks, mae yna quarries, ac na i dan nes chi mewn i pethau fel yna. Ond dwi ddim yn dda fo pethau redstone. Dim ond redstone go wir, da chi'n gwybod. So, mae yna pethau redstone eraill ar hwn, di gael ei adio mewn. Ce, okay, mae hwnna'n coed yn fawr. Na'n coeden rili fawr, go wir. Oce, dwi am mynd i torri hwnna lawr. Wel, dwi'n gallu. Oce. Dwi... Gwir, trio ffeindio'r peth. Sut i... Wps. Oce, okay, hwn di'r map. Ym, clicio X, ia. Yeah. Dych chi'n gweld mae'na map yn y cornel yn fyma, i fod i. Fe ti fyna, ia. Yeah. Oce, okay, so mae'n dweud lle mae bob dim. O, oh, be di hwn? Copper. Oce. Okay. Os da chi'n gwybod sut i roed yr hat, yr het ar, uh, please deitha fi, chos dwi go wir ddim yn gwybod. Dwi'n trio hy ac y tab. O na! Dwi'n just, dwi just am newid hwn i Saesnag. Just so.

Um, fi trio ffindo'r het, het, het, het. Uh, okay. Rwy'n i gyd yn flans mod, power suits. Ond fi dy'r het. Ia, dim yma bod mae'n deud sut mae yna. Ella na edrych rhywbryd. Ni efo pimp afal. Dwi siŵr o'n ni efo pimp afal. Diolch much. Oce. So, da gweld, da ni, dwi efo hein... Wps. Dwi ga'l gwarad o hwn. 249 mod i mewn i hwn. Dwi eisiau gallu edrych ar hyn. Yr eitemau yma i gyd. Dwi ddim yn mynd trwy nhw. Oherwydd... Waw, beth yw hwn? Uh, okay. Dwi'n torri... O! Oh, Mae yna mobs am sbonio mewn. Torri coeden. Gael pren. Ddim yn gael 32. Dyna'n torch yma. Ok, mae'n troi yn os. Dwi angen cysgu'n gwely fi. Di efo gwely. Uh, lle mae gwely fi? Off, oh, okay, fyna. Dwi'n nawr dyn yn ôl Cymraeg. Oh, iawn. Okay. Oce, dyna efo digon. Oce, dau stac, dyna efo. Be o'na? Na rhywbeth lawr fyna, dwi'n meddwl. Oce, di am just edrych lawr fyma, gwaith dwi'n gallu ffeindio rhywbeth. O, be di hwn? Appetite.

Ac, wps, dych gweld cyflwyniadau Minecraft. Dych gweld, mae llawer o stwff yma. Be di hwn? Crazy Ifan. Die from a nuke you have placed. So mae hwn yn peth... Hol Twilight Forest. Yy. Dwi am... Ia, hen dyn nhw gyd. Mae hon yn dda. Ce. Dwi am trio neud hwn rhan fwyaf ella. Iawn. Gorffen. Ce. Fi efo mwy o'n hean. Neu mwy yn hean, dwi'n meddwl. Ce. Dwi'n mynd o yma. Gwneud pren. Ce, dwi angen cychwyn adeiladu tŷ. Allan adeiladu un yn fyma. Ce. Come on.

Torri hwn. Edrych ar yma. Uh, okay. Ella, ffordd yma. Okay. Fe mae'n dod i tu rwla fyma.

Oce, so mae hwn i gyd yn fod i mynd efo'i gilydd, os dwi'n cyfri'n gywir. Iawn. So, please comentiwch i dweud be da chi eisiau fi wneud yn y fideos. Wneud hyn neu wneud yr un hyn. Okay. Dwi'n mynd dros y tŷ. Dwi'n meddwl mae yna anifeiliad eraill yn hwn. Oes? Ella na ni'n ei hynna yn fatha fideo arall. Waw, be oedd yna? Ce? Nath hein rhedeg allan wedyn nath un arall dod i mewn. Dyna weird. Cael ddim rhoi torch lawr. Uh, dwi'n am sylwi. Mm, fel ma. Dwi'n just am llenwi hyn i mewn efo pren. Ddim mynd to. A gweld os mae yna eitem dwi'n gallu crefftio. Okay. Just am wneud hyn am heddiw. Yn mwy o bren. Ce. Craft... O, oh, ni efo dau yn nhw. Wel, wwan, ni efo dau yn nhw. Ce. Um, so, dwi'n gallu edrych be mae hyn. reactor chamber. Dach gweld dwi gallu edrych a ma'n dod i fyny fyma. Ce, so dim sgwennu mewn wooden ag wooden track sut ti'n ei hwn? Wedyn ce, dwi'n medrych sut ti'n neud hwn. O, diolch yn dweud sut i wneud o. Eich da chi jyst yn ffeindio fo. Wedyn Rails. O, wrth yn leg. Ella fyswn ni'n gallu trio hwnna. So, fyswn ni'n rhoi... O na, fi angen neu rhywbeth arall yn gyflym. Wps, na na na na. Gai un o hein. Ella nid e ddim yn gweithio, dim yn siŵr. Oce, okay, uh, be maen nhw'n neud? Neu bath. Uh, dim yn gweithio. Be maen nhw'n neud? Ceisiodd Altosnea the really cool Altosstena the really cool nofio mewn lafa. Be di hwn? O, oh, dwi'n gwneud hwn ar... Uh, uh, dwi'n gwisgo hwn, mae'n edrych yn cool. Be mae hwn yn neud? As magic car mae'n dod o. Uh, Llas dwi'n neud hyn. Na. Uh, ok, diolch much. Dwi'n neud hwn, mae'n edrych yn cool. So, yeah. Cool. Diolch yn cysg. Ce. Diolch edrych i mewn i beth ydych gallu gwneud efo'r pethau yma. Dwi'n meddwl bod dim wedi gallu gael digon i wneud. So dwi jyst yn... O! Oh. Okay, mae hwn yn rili uchel. Dwi'n gwneud sŵn lawr. Lle mae yna cerddoriaeth? So, be di hwn? O na, appetite. Ce. Oops, she's gonna run wrong. Be di o? A, a, appetite. Uh, appetite o... Na, dim byd gofir i hwn. So, beth sy'n ganon gael ei cwcio?

Oce, dwi am edrych ar cleddyf, y clefydda, dwi'n meddwl. O, ti'n sgwennu fan anghywir. Sod. Oce. Quart dod. Chameleon sod. Ww, sut ti'n neud hwn? Mwyn edrych mewn i hwn. Ti'n methu neud o? Na, diom yn dweud sut ti'n neud o. Ce. Na'n weird. O'n i rili eisiau neud y chameleon sword. Uh, This is an English is highly unstable and will explode after 10 seconds. Okay, dyn nhw'n mynd dda. Be amdan hyn? Dwi'n gwybod pobl yn defnyddio hein. Short sword, dio? Na, long sword. Okay. So mae hein yn edrych yn dda. Stone... Iron... Ia. Yeah. Cactus. Bone...

O'n i'n meddwl bo' ni jyst ddim efo digon yn fyna ond lwcus o'n i. 'Ce. Lle ma' cysg fi? Nesh i neud cysg? Yy o do do, 'ce. Dwi methu agor hwnna. 'Ce. Ma' 'na peth efo cysg dwi yn gwbod amdan. So os dwi roi petha fi gyd i mewn i fo, Dych gweld, diolch yn edrych yn dda, mae'n amond stwff just fel na yn efo. Ce, so dwi'n meddwl mae hyn am gweithio, dwi'n yn siŵr. Ella yn ta ddim. So dwi'n clicio Z. Ia, yeah. so mae hwn yn mynd efo'i gilydd, dwi'n clicio ar hwn, fel ma. Hwn, fel 'na, ac hwn jyst normal. Dwi'm defnyddio fo fel 'ma ar y funud. So, ma' hwn edrych yn dda. Jyst am roid hwn yn fyma. So hwnna di cysg fe, dwi'n gallu mynd efo fel na. Fel na'n well i fi ddo. Okay. So hwnna di cysg fe. Um, bi am mynd allan, bi efo drws. Okay, dwi'n mynd drws fi fyma. Okay, fi am edrych ar y map. Um, so mae tu fi fyna. So, lle mae'r coed? Mae coeden yn fod sydd ben fy ma. Oes! Wel, dim coeden. Be di hwn? O, be di hwn? Be di hwn? Limestone. Ddim yn mynd ys nai. Di angen edrych. Ddim yn mynd limestone. O, mae'n edrych yn... O. Be di hwn?

Uh, u. Okay, ma hwn yn dweud beth ydych gallu gwneud efo hwn. Mae hwn ti'n ydych gallu gwneud. Dwi'n meddwl bod dwi'n gael o. Uh, Mae'n gael mwy o coed yn gyflym. Uh, gwely fi diwna. Mae'n na gwely fi diwna. Mae'n gael gwely fi nôl. Nac un o hein dio. Be di hon? Uh, sut dwi'n torri hwn? O, oh, dach gorau torri fo efo peth yna. Okay. Bem ni gysgu yn gyflym. Okay. A ni eisiau ti sian yn fyna, because nes i ddim ddo. O! Be yma? Na, na, na, dwi eisiau mynd, dwi eisiau mynd i mewn! Gada fi mewn! Uh, okay, mae'n... Mae'n scary. Oce, okay, dwi roi sŵn fi lawr, dwi roi sŵn fi lawr. Dim sŵn. Na, no, dwi eisiau am roi dy fyny 25. Oce. Dang yn mynd i gysgu yn gyflym. O na, mae speidars yma. Neu prynu cop. O na, mae'n bwys filod yn agos. O! O! O, na dyna dechrau fi gymaint! O, dwi'n mynd i gysgu fan. Dwi'n mynd i gysgu. Na, na, na. Lle mae brau chdi? Lle mae brau chdi, bit? Zombie brain. Oce. Okay. Mae gwaed fel llawr. Dwi'n mynd i gael. Gwaed chi'n da llawr, rwan. Na. Oce. Okay.

Zombie brain. Dim edrych be' dwi gallu neud efo hwn. Beth dwi'n neud dim, dim byd. Be? Gwell bit efo? Na. Ac paidyn. Um, oce, okay, so dwi am mynd torri stwff. Co copper fi! Sian, na, ia, copper fi. Ti anghofio am hwn. Dw gallu neud copr. Cleddyf copr ella. Ceisiodd Father Jake Perbudi nofio mewn lava. Oce. Okay. Ie, yeah, mae, mae an wir, mae'n annu sens. Oce, okay, so, beth dwi'n gallu neud efo copper? Uh, dwi'n sgwennu fo'n anghywir. y dau py yna. Ce. Oce, so mae hwn yn debyg dwi'n gallu neud. Dwi am gwir edrych r na u. O na, dwi'n gorau cwcio fo gyntaf. Dwi'n gallu neud o mewn i tu fi.

Bronze dust, copper plate. Um, copper chest. Ww. Mae'n edrych yn cool. Uh, copper cables. So, copper sword. Dwi'n meddwl bod yna copper sword. Okay.

Copper, dal. Dwi'n meddwl bod dwi'n mynd i gallu neud keys copper. Dwi'n gael huarn. Dyna beth di peth dwi angen. O! Oh, okay. Uh, uh, oh! Oh! Dwi'n marw, dwi'n marw, dwi'n marw, na na, gada fi mynd, gada dal fi mynd. Fel na! Be oedd hwnna? Oce, dwi jyst am... Yy, yy, sut dwi'n neud o? Yy... Yn yn yn yn dwi wedi anhofio hwn. Mm, na, e, e, e, e, options, options. Um, inventory, uh, heal, heal, heal. Okay.

Okay. Brown yna. Wel, sy'n dim na digon am heddiw. Si marw. Mae'n dweud lle nes i marw tro... Beidar. Tro dwytha. So, sy'n dim yna digon am heddiw. Diolch am gwybod.